Iye tye ma yom nen kop me PDM-mi nen calo koni dong en wa biniang iye mukene mapol. Ajuli Honorable. Apwoyi matek adada Isaac ma tye ka moderating program ki bene apwoyi lalab kor RDC me Agago ki Gender Officer me Agago ma tye kany ki lwak ducu ma gitye ka winyowa i otyeno me nino matin. Nyinga Beatrice Akel Akori, kit ma kiwaco ni ati Woman MP ma megwu ki doki Minister ma kwedo kor tic pa gamente, jol wu matek ki mar pwoyo. Right um honourable wa bi neno kare ma in i mine wa cim i olo i tye ki lok ma myero nywak karacel ki lwak i wa obedo yom tutwal me jolo in wek wa mini kare ni eni me ah lok ki lwak gin ma in iyubo ki lwak i otyeno ni. Atamo ni apwoyi matek adada Isaac. Pwoyo bene redio pi wa pien pol kare sorry redio wango pol kare watiyo ki redio me kubo kwana oyotoyot bot lwak mito wapwowu matek adada
pien leb munu waco ni information is power ngec pire tek adada bot lwak ci oweko tinni eni wabino i program me yek i Patongo ki dong bino na ma abino ni abino ni pe abidok Kampala wang ma jo ma megwa ma agaga gunongo ciling me PDM ma acokke na acokke wa ma kicelo pe abidok pien cim oroma ma atye i Kampala dano tye ka waci kot tye ka lanye alanya kot dong dwong awene ma kibimiyo ciling imite kot-ti kong dok okato ka kimiyo icak miyo ciling bot dano kun cizon me acel cam oto pat kodi oto i ngom ci ling wa me wilo kodi wek dok ecak pitone i cizon me aryo peke ento gamente ocwalo ci ling tye i parishes weng ci ling en an aloko ni tye i parishes weng anaka ne ma tye ka bino iyo gin ma kiwacca aye ni kom milion pyerabic wiye abiro ma tye ni dok milion pyerabic pyerabic tye ka donyo ma nyuto gin acel bit aye nyen tum-mi nongo Paris weng tye ki milion miya acel ki abiro miya acel ki wiye i Paris acel acel ma nyuto ni meno nongo agaga tye ki eleven bilion seven hundred milion. Twon cene madit adada ma nongo tye i kin piny ma myero kimi bot lwak wek okony lwak i peko ma kombeddi dano tye kwede malit adada i agagi. Ento ka igoyo cim inongo ki i dictric kany jo ma giloyo lok kom PDM giwaco ni eei kono ngo doki anekane ma tye ka bino kitye ka waco wani dok ginongo directive manyene kong dong gijuko ci lingo kitim kono verification, verification obitimo kwede. Kor bi kor verification en a naka yang ci leng donyo inge verification pingo pe kitim con an agolo order ni by ceng aryo ka dano peya ocako nongo ci leng bi winyo ni lutic me district ma gineno lok kom PDM ne wa mako pa bi dok Kampala wa bi mako gi o pien ka obedo pol district gunongo cene en a dano onongo ci leng dano tye ka tiyo dong ki biacara Meno order ma amiyo pien ci kicoyo wan walony ceng pi dyem ki waco ni bar i baraca nongo dano ocako nongo ciling an acito atoyo tok i Kampala ni dano dong ocako nongo ciling ento dong dano dok ogona cim ni cente ngat mo ma tye ka nongo peke wek an agwaro tong adugo gang pe atwero wot ka monitoring district ka jo mukene kun nongo mega kekany dano pe tye ka nongo gin ma myero gudong Wek obinna ma bino-ni abino ma pe abidok wanga lukin gang kong gunongo celeng me PDM. Dano ocako wilo kodi, dano ocako keto kodi i ngom ka adok Kampala. Meno gin acel ma atamo ni awaco bot lwak. Ki bene dong awaco i wi jo ma abimakogi-ni, dong gin tye ki ngec ni abimakogi i cabit manyen. pien pe gitem tuku ci ling dong gamente ocwalo tye o bot dano i Paracet odong dong miyone bot lwak ka keken wek lwak oti kwede. Cwinya owango dok bene abino ma dong cwinya tye ka wang. Amito ni ciling okony dano. Ki dong ka in igamo ciling ci itamo ni icito imato amata, icito ibalo cilingo bene dok wabikemme kwede. Ciling eni kitye ka miyone me ryemo can Obedo i wan Acholi watye ka jwayone, percent me can i Uganda Acholi tye ka jwayone. Ka agago keken kudi watye ki billion apar acel dol abiro i agago district. Ci lenge ka watiyo kwede maber pe romo ryemo can ki agago. Amito apwoo lutela matek pi ngwiddo parishes wa dwong. Ka mukene parishes tye piero abic keken. Cali ni wa itye pi ngwen abic. Ento kany pa recess tye wa i miya acel ka par abiro. Meno gum madit ma wan agaga watye kede. Dok gum ma watye kede myero kiti kede maber mi konyo lwak wek watoro cing wa pien kwedi po lutic ma tye ka tic agaga ni obedo lutino gang. Pekene weko ki diyo adiya wek ikony lunyodo ni ikony weri ni ma tye agaga wek tic owot maber. So legana tye bot lutic omegina ki lumegina ma tye i district, legana tye botwu wabedo ki cwiny acel, waturu cingwa kacel me lweny i kom can. Ma peya dok abiyubo kacokke ki lutic ma tye i district ki district executive wabibedo i kacokke kwedgi me nenone ni ka tic pa gamente tye ba wan watye ka tic ki jo ma kamegwa, wadiwa, watiyo ki cwinywa acel ma komwa myero omyel amyela me nenone ni watiyo maber weko jami oo piny maber bot lwak. Meno eno ni gin ma atamo ni awac bot lwak. Ki dong wek i kom LC two, wek i kom LC one ci ling dano bicako gamo ni cabit pien district planner owaco ni by Monday nongo gitye ka cokke ki parish chiefs kono CDO kono anga weng nongo ci ling dano dong obino kit ma kobedi kiwayo dong pigi kono cene wok ki i system dong gicul dano ni En a dano binongo cente ni. Alego wek ikomi LC one weng wek ikomi LC two area councilors adek district councilors wa dok oko area ma megwa me konyo dano me guiding dano wek cilingi ki tiyo kwede maber cilingi pe tye me medo mon pe tye me mato kongo pe tye me timo jami mapat pat ento tye me ryemo can lega na bulwak wa tiyo ki cilingi eni me ryemo can. ki agago i mwaka-ni ka in pe inongo pien dano weng pe obinongo lawang acel i mwaka-ni ka in pe inongo ciling i mwaka-ni alegi ni idi cwinyi pe iwek cwinyi oballe pe iwek cwinyi otur ibyeka lim ma dong tye ka cakke i dwe me abiro eni milion miya acel mukene dok ibicwalo i parishes weng ma tye i agago kany dok bene ma tye i Uganda weng ma nyuto ni milion miya acel-li eni jo moni obinongo jo ma pe gunongo milion miya acel dok tye ka bino. Mi we mwaka bino dwe me abicel nongo dok milion miya acel mukene dok kiketo. En gibitiko keto ka meno pi mwaki abic, ma nyuto ni parish acel acel obibedo ki milion miya abic. And milion miya abic-ci ka watiyo kwede maber, gin adong cwalowa i Commercial Bank ka ma kicato iye ngo ma dano kimayo iye ngo ma dano dong bibedo pe. Myero parish acel acel, lutela me Sacco ma tye i parish acel acel oti ki Lwak maber me neno ne ni ciling enini pe kiketo. Ciling eni kigwoko obedo calo village bank i parish acel acel. Ka parish mo ni gin obalo megi o pe gibi yeni me cito i parish mukene ka gamo in dong ibi cito i commercial bank ma ka ipe ki land title bene pe gimiyi. And kadi ka itye ki land title ka icito igamo interest ne tye lamal ka pe iculo nongo ngom ocito. Ento man gamente tye ka cako bank tye ka cako bank iri i parish ma ka megi. wek okony in wek ia ki i peko ma watye iye macalo acwali ma watye iye calo anywali me Uganda. So lekana tye dong ni jo ma wubigamo wa tiyo kwede maber. Meno obedo lega bot weno. Me namba aryo, atamo ni awac lok macecek ento abiloko mapol. Me namba aryo, lok kom kare mujong angeyo ni odul teke ento wan pe wabedo abeda. Ka jo ma gunena gineno kit ma wajony kwede ngwec i kin piny. Dong nen calo atyeko dwe aryo adek ka pe abedo i dye otta, wabuto i otta pe abuto, ngwec i kin piny mapatpat. Wamito ni kuc obed tye i agago. Amito apwoo Division Commander manyen. Ceng ca wacito timo security meeting i Paimol. Wakati ki neno ki i Paimol gin ma myero watim pi wan macalo agago kong nongo i wek kono loki kono anga owaco ni ngo. Ento strategy mo wange ni tye i agago aye wan okati kede i kacokke i Paimol. And Division Commander manyen aneno kun otimo weng maber oweko ayela pa Jong Kubedi olo olo tye ka dok. ki labwor mac awinyo ni gin obino yuto opego i lai kenyo dong ka dong oo wa i opego meno dong ingene ni lukwor romo lukwor kin gang kany dong yes co weko moka wan omoko ki division kamanda aneno tye ka konyo matek adada pien tye ka ticce iye ki acel acel me acel an awaco gin ni peko wa tye ka a ki kotido pe tye ka a ki kamukene kotido kotido ma district acel keken ni pingo pe wan olor bot ango Ka waloro ki mony, jo-nu bikato woko ki kwene, wa i mony tye manok. Waloko ki ladit lok ki medo mony moni kudi ki poko poko tye i kin piny. Aya, ceng ca wa wacito ka, ka wawetta ka ma kitimo iye, ah, passing out mony ma nongo ki training gin ki labor dwongi ki terogi ka kawetta, ki dong mony ma ki training gin ki ka kawetta, ka wawetta-ni.

Mateo acakke, dano apar aryo apar aryo, Pareco acel acel murumo karamoja sub region jone eni bene wan ki division commander omoko ni ki training gin ki labor dwong botwa kany pe dok kono ni kiting itero ka waweta ki training ki kany weko obed ka peko mo tye matek kiketogi ki kenyo kong gicito tiyo i gin moni ma mitte-ni pien pol joni weng dong gin jo ma ngeyo muduku Ki dong meno eno ni training manonok ma gibimiyo botgi wek amito ajing cwiny lwak. Strategy ma wakati kede pe wabi waco weng pien lum winyo dana actually wai ni lum winyo dana ento aneno tye ka tic ento eno aloko ni kodi watye ki stand by motoka ki mony iye acel kiketo adilang acel kiketo i lyeto kato ka emergency mo tye goyo mere cim joni gingwec angweca muni gigako i mutoka kenyo dyewor dyeceng bene me kuro gin mo ma angolo atura i kin piny. Pien wanongo peko tye ni ka tek gin mo otimme ki dyewor, lobo kor jegi kuro wa odiko wek ecak lobo kor dyang. Nongo dyang oo kor kacel, nongo dyang oo kor tido. So weko enini ka gin mo otimme ca mo keken gin tye stand by ma gingwece in all direction wek gila lwak ki i peko ma kong obedo dwogo tek. Ci atye ki gen ni polo to, alokaloka bibedo tye. Ki dong jo moni ma nononok ka ceng ca kono dano pyeraryo bongwen ma Aloko wang odigi ki agego kany. Lawu abedo ki Prime Minister wa Churchill ki nucu me diwor ka aa ki office. Ma nongo wamoko ni by ceng aryo nongo kitye ka kelo batigi-o wek emi bene batigi. Ki dong pud acoyo warga bot ladit lobo lok apig wang moni ma nongo en ociko iye milion abic pi jo ma nongo kwogi orwenyo ki dong milion acel bot jo munongo awano me konyogi i lok me madde. Eno ni pud dong acoyo warga wek cilingo eno ni kimi. bot wegine. So jami mapat pat watye ka lobo kore. Ki dong ceng ca bene peko acel otimme. Ma ladit lobo ogudo ode ni kikel cam i agago. Sub counties mukene ogalle cam ka ka ma alok tye ka yelo dano iye. Dano pe ka buto gang, dano tye dong odako ki gangigi gin dong tye i kam. Sub counties angwen gucoyo yotoyoto pien pressure onongo tye matek ki bot Prime Minister ka odong otero sub counties angwen ca ma gukwongo coyo ni. Jo adong okelo lacen ni ka odong submitting lacen nyo dong cam ki kelo pi jo angwen. So ma naka atye ka lobo kore jo ni wa eni cam pe jo agaga watero. Ci an awaco i Prime Minister ni ku cam ki tero pud i sub counties angwen keken sub counties mukene pud odong ma dano tye ka buto bene i camp iye. So an awaco en ni en okel bati en ikome wek o confirming lok ma an awaco ni sub counties odong. So pud bene watye ka lobo kor camgi. Ma kano pe dong ni watye ka lobo aloba onongo jo dong oketo file gudolo ni dong jo agaga gunongo cam ma ka megi. So jami macalo meno bene watye ka lobo kore. Atamo ni wiye wiye gin ma atamo ni aniang lwak eno meno cawa timo rac. Ok, wapwod tutwal lawiny ryo dakika ne kono otung manok tutwal wek wawiny ki bot in tam karcel ki meno ma itye kede i dul yub ni. Abedo ki mego Honorable Beatrice Akela Kori karcel ki mego RDC tye kede wa i studio kany ka dong agenda officer

pi mino en ngec macalo en tye kwede enoni ki dwon mabeco ma en tye ka miyo bot owan lubol kwir. Lok ka me namba acel, aneno ni tam pa minista-ni tam mabeco, ento peko tye bot lutela ma megwa ma gin gitiyo kwedwa i te dero piny kany-nyu cakke ki dictrik. Pien ka onongo ada cene ni gamente omiyo pi konyo peko pa lute dero nyo me yelo kero me tiyo tic ma kelo lim i cingwa, pingo kiweko cente-ni ri nakanaka nio otinni? Ka onongo pe Minista Ket Pressure, onongo cene-ni aa nining ki cingi me bino bot lute dero? Dong miyo an aneno ni, Minista ka Lubanga ye omiyo en gum ma lobo-ni pe twero mino en wek ool oto kuket prece wek cene-ni otun i cing lutedero wek lutedero gunong paida pa gamente.
Pien i ada ka ineno peko ma wan acoli watye kwede, dit dit mo ma pe larre. Ento kite kitiyowa kwede en aye pe tye maber ki botwa i te loc ma piny ma botwa kany-nyi.

Amito pwono gin loko ducu ki lok me ryeko ma gin guloko, ento pole I just want me waco lok ma nonok dok kom report pa minister. Mego minister ye apoyi mada lok ma in itye ka waco all over the radio ni tye one hundred percent correct. Pien kacokke ma wan obedo pa I mol I Agwang primary school kacel ki Dhu, lok ma wan waloko I ada alokaloka tye ma nonok. Ento pe alokaloka ya maber. Ento alego ni gin mukene ma wan waloko ma peya otimme, an alego ni myero gutimme. Ma an an aloko ni i ada ladit mwonya kodi tye kany agi i stand by vehicle ma tye kany-nyi. Tye ka konyo mada. Aneno ka ripot omaka wa dyewor, wan ogongo cim bot ladit mwonyi, wawire, wawire a oyoyot, responding kacel ki gicuna bene myero apwogi ducu ma kubbe tye maber. Ento kit ma an aneno ni i kin lok ma ladit lobo oloko botwa ki i baralege nino apar abic me dwe me abic-ci, gin ma pe obedo maber aye lok man ni, Cukul ma tye i Sub-County ma kor ma jo gyelogi, culo PTA myero gubed tye pe kare mene cwalo cilingngi, ento ni gubedo tye ka pelo kuku kuku, Minista. Lacwecca, an acito ka coko data i World Subconscious Giko Yweyo. Abino anongo kuku kuku tye i kom kin lupwonnye ki ki lunywal marac adada kacel ki lutela. Alright Chairman. Ma lu, yeah. Yes, uh, walego pi cawa manok bedi uh, direct cit atye i kom lapiny uh, ki tam ma cecek pien waneno cawa uh, ocol ci tum woko. Right, wek wanen Justin ki i adila. Yes, Justin. Yeyo.

Daki.
Ma lalokere ki won kop Asako ma dano onyubo bote i ryane me lalal woc maber mada, dano tye ka koro pur ento gin mo pe. Dano ocungo iyigi wang, dano obalo ciling me cito yabo akaun pa tongo timo ngo? In itongo in keni pi med mac. Alright wapoyo meno Justin ki i Adilang town council. Walego idiyo reko cen ki nget odi ma megi. Yes wapoyo wek wakwany dano mukene tim wa be idiyo reko cen ki nget odi ma megi. Hello.
Watye ka lok ki nga? Ocan. Yes, Ocan. Mm. Woro nyim. Mm.

Kwan ma pyem ka lwar lok ka cito bot RDC. Yes, bot RDC. Eh. Ah. Botwa ka ma waco na ti iye ni en orac ma loyo ci kit ma ti ka umo kede botwa kede. Mm. Mo yuto cel cabit mukato ki yuto dyangi kwango gire konyo community yo jelle karo group Mm. program ci nongo ka twer ki kony jo kwana BGF wek ekel mony iye Ma loko ni, jo me Yadera aye kwede kuc pe, caa ni cik watye awunyu muduku ma tye akok ki area ki ni kiloko itiyo kito kwede yo tung ka ma kilwongo ni Kaperabong. I caa ni eni ma loko ni muduku tye akok adada ki kuc pe tye maber tutwal pwodi ki nen yo me konyo wa, wan wakuc obedi pe nyen ni pe ki kony wa kekenya.
Hallo.

Kong dong Minista kom tem ki timo wa action i kom mutala me district-ti. Gin a dong wango iwa, wan wawinyo kopporo ni fixed account, fixed account kong ka cente moro obino oketo ba iye ni ada tye iye aye ce peke. Gin-ni kong en tem niango wa iye ni okoyo. Ok.
Wabi, wabimedo dano ma romo aryo keken wek i wakel yub enini i agikki pien waneno daki mene tye marac i komwa. Man cawa pa gamente. Hello? Radio wango?

Ah, dano me agikki, dano dwong gilai nen to cawa tye manok. Hello. Man ngai go cibe kwene?
Adongo Celestino kila pono. Celestino kila pono. Eyo eyo. Yes adongo awor anyim.
Eka cak ki kwayo jo ma tye studio omigo. Mm. Yango tito lok ma nongo kanne. Ryeko mo ne ma gin dong ongiyo ka mwonyo ciling aga medde ko ni, ka ne eno kong iketo kong tol i cing gi mo, ci no dong weko lok ki corruption ni kong ye. Jone me gin tye kenyo ni nyony. Ci jone gutimme lucam kica lupwong. Ka iwinyo ki waco ni percent miya acel me cam dong tye i ye acodi tutwalle ki i Uganda, acodi ogao percent loyo Pi kare ayo, jo mukene onongo gin tye ka gero gurofa, gin tye ka gero jone, cwiny dano obicwer i komgi ba. An aneno en ni minita okob lok korgi wek cam otol kong omak cwiny jo mukene, wek bene dongo lobo ma kibino ci rwinyo ni in ngat acel keken pe ger, pe gang jami ducu keni yam. Alright, wapwoyo uh, pi cawa ma odiyowa wa wabigikke kenyo kace gwok dong gin mo tye nen calo ibicwalo ma calo message nyo uh, SMS ci wabineno kit ma waramo kwanone kede uh, weki ka itye ki lapeny bot RDC ci RDC odok iye ka bot mego mego odok iye ka bot uh, agenda officer no en bene odok iye. Abonga Robert ki i Pako owaco ni lapenye tye ni gin ki botgi uh, gin ki botgi Centerni eni ki i Pacoa Parish ma tye i Parabong Sub-County. Kitye ka miyone bot ludito me gurup kiken ki karan. Lumemba mukene-ni gukeng pingo meno ki botgi adonga ki i Pacoa. Alphonse ki lukole ladit Gender Officer, Training me Youth Livelihood Program Atye awene meno lapeny ma atye ka cito bot Gender Officer ma tye i kinwa i ca macalo kuman. Yes, Moses ki Aloy tye ka leke wa wun gomu ducu ka oneno odok paco. Man Moses ki Aloy. Ya wapwod twatwal. Kel wiye agikki ma cim wek wadugi i studio kakany. Aneno lapeny tye madwong bot mego Minister bi gamone ka dong RDC bi loni wa yub macalo kuman. Wek wacak ki bot Jail Officer, lapeny tye acel wi meja omege i dakika macek wek omiyi kare me gamone. Ajoli.

Nyasaye tye ki jami mukene i wi meja ma megi. I kin lok ma koni ca gwok dano myero owinye, dano tye ka byeko ni ca gwok wat bene tye i kin bank ki lutic me distrik ba pien bank gulingo woko mot gini tye botgi pe gitye ka winyo dwan bank. Wacak ki kenyo.
Lok i nge lok cakke ki rumors ci gilobo kore ka ginongo. Eno ni pud peya wan onongo mok mo iye. Ento man atye gangi wabilobo kore wabiniang maber. Ento gin ma atamo ni awac bot lok maber adada aye ni cilinge eni kiketo i circles pa account pa dano weng ma tye nyo pi parishes weng ma gitye agaga kany ma nyuto ni A Ka calo kwede watye ki parishes miya acel ki apar abiro, ma nyuto ni circles bene tye miya acel ki apar abiro. So ciling eni pe dong donyo i district, donyo direct i account pa circles. Dong gin ma myero lutic district otim aye dong me ngo? Me konyo jo me circles eni wek ciling dong odony bot lwak ma gin opongo pire ma gimito. ci weko gin ma wan bi kwedo kong maber loyo aye account ma dong tye pa parish ni wat ki iye kacel ki bank nining nining nyo ki district nining nining en onongo wa bi kwedo ento wa ngeyo ni ciling tye i parishes ma pat pat i account ma mege i bank lok kom bank wa bi lobo kore cok cok bene me niang kit ma gitye ka tic kwede Luka James ki lukole Opwoyo wa bene medde ki keto pressure wek lwak gunong cente. Ki dong lok pa akait lok ka kwan nono ladit lobo ceng ca ogolo order ma dano tye baro lege owaye jo ma kare mojong yelo gi gin okwan nono school pa gamente en ladit ka dong oloko nongo odugo cik. Ci dong pe angeyo confusion ango ma tye ka timme nyo tye ka a ki kwene. Pien ladit aye ogolo order ni ka jo ma lok yelogi gukwane i cukul pa gamente nono. Ki dong lok alok kita ki wa i standby motoka tye ka ka ma yela tye iye weng kigo cim weki motoka kungweci. An abyeko ni strategies ma wan oketo ni yela pa joko bitum. Ingeyo gina dano ma wange aryo pe gik nino acel. Ento kubedi at least iboda kenyo dong aloka loka tye pi kit macon caa nu tye kede ni. Eno me meda wa mito ni dong obedi aloka loka ci dong kurweny matwal. Gin oweko peya rwenyo matwal pien jo ni kulu kee tye idye lum. And ka ineno dege kubedi tye yenyo gi iwi got tye yenyo gi ite bung kaka ma gukanne iye. So wange ko kiryemo en gin mukane ni oweny ki kenyo ki dong ma nongo gwoke dok i apwa dok i apwa ki kunu ka dano biywe. Ki dong Justin ma adilang. Owaco ni leb muno moni kilwongo ni directive. Nyo itye ka galone? En lok ka directive ni bene wangolo kore Otyeno pien onongo kitye ka waco bot chairman abic ni kimiyo directive ni pe kong dong ipok ciling. An agoyo cim i Ministry of Local Government bot PS ki ladit ma loyo PDM owaco ni directive mo ma gin imiyo ni pe gimiyi ciling bot dano obedo peke. Oweko wangolo kor lok ki directive ni meno obedo lok goba. Oweko okati ki rukca cabit anyen dano myero onong cene gi. Pien ka kotte eni okato oko, ci cako miyo ciling wa i dwe mapar, cilingngo pe obikonyo dano. Ni romme kitye ka poko can aye bot dano. Eno ni wan pe obiye. En nan pe abidok Kampala. Ka dano dong onongo ciling, ka abidok Kampala. Ah, ki dong loko ocan, ocan ngora. Lokka pongo fom, RDC ni tye kany. Amyero ci lok kor lok ki Ngora Parish i Agego Town Council. Fom mena ma kipongo ki alip pyeradek-ki, Ka wanongo ngat ma tye ka kwalo dano-ni kimako pien dano tye i peko malit, in dok ipenyo ni pyera dek bot dano? Gin moni a RDC obi reporting bota. Ah, Santo Mia Pacua, ni eh, lokke eni in dong ipenyo ni relationship i kin bank ki cente ki district. Ciling eni cito i parish, pe cito i district, cito i account me parishes. Meno tye i bank. So wan dong biniang lokke ki i bank ki dong lokke kit awoto kwede. Ah, odoki Odokke ki i kona abicel, Aya, Litac enoni timo ber me kelo lokke wa big kudi ka watyeko abigoyo cim bot Division Commander me neno lokke Litac i kona abicel wek ekete wod Litac kenyo. James owaco ni kimito action lokke fixed account enoni enoni obedo rumors ma wan owinyo wa lobo kore mot mot James Lanya wapwoyo matek adada wi lanya lapono. Wan gumedde me tic kacel ki lwak ki lutela me district me nenone ni dongo lobo bot lwak. Adonga Celestino ki lapono wa i lok ka corruption myero nen ni kimako iya, action obicakke. Ka ngat aen tamo ni cinge bit kato i jami pa lwak-ki, cik obimake, pe wabiweko pien watye ka suspecting ni ceng aryo Prime Minister kit awobi oloko keri nongo obibino ka kelo bati. En obino akelo bati-ni Myero obin onong ni jo agaga tye ki cente, dano dong ocako nongo cente, ka peke mukene obidok ki dege ki prime minister. Uh, adonga ki pa kor owaco ni lutela me gurup kiken aye tye ka nongo ciling, RDC obedo doki myero eniang ki lok ma tye ki pa kor ngo ma tye ka timme. Ciling pe obino pi lutela me gurup keken, obino pi lwak ducu. En oyeny kore bene niang. Ki dong Moses ki Aloe dong olego wa gum, wapwoyo matek adada. Amito bed ni apwo lutic mogo ma gitye ka tic matek adada i district, ma gitye ka tic i sub county, i parishes, ma gitye ka tic ki ada maber. Wamito wapwowu pi wu giving up, wumedde ki tic matek me konyo lwak. Ento ma pe itye ka tic matek me konyo lwak-ki, eno aye in itye lamone pa lwak, ma wan pe wubiweki aweka. pien omito ni lwak guti maber. Atamo ni an apwoyi matek. Rwot me polo okomiwu gum jok jok ka malo. Wapwoo tutwal meno Honourable Beatrice Akila Kori. Wek wanen ki bot mego RDC en dok bene bi loro wa yo man program pa gamente. Yes ajoli mego. Apwoyo apwoyo moderator Aiza Yena bene ajol mego ma obino medo wa i program matino. Apwoo bene agenda officer pi lok mabeco ma otito ki mege. ma lubbe ki program me Oweb, an atamo ni dong pe abiloko madwong pien peny acel ma onongo kipenyo bene pe gugamo kobbe maber adada ma lubbe ki lok me kono abicel. Luwinywa, an atamo ni kit ma wawinyo kwede lok kom PDM nongo aneno aloko con by Monday nyo latest ceng aryo nongo cente tye oko bot dano. wan wabitic kacel kun wateno kor minista dok walubo kit ma en owaco kwede. I Pako, an abitemo ki tekka weng dok abineno ni myero an alub kor lok ma Adonga Philip owaco. I Ngora bene, wan bene wabilubo kore me neno ni waniang tyen lok ango ma oweko kitye ka gamo ciling alip pyeraryo ki adek ki bot lwak-ki. Ento ni wan wabilubo kore me neno ni waniang ngo ma oweko kigamo iye cene ni eni pire. Dong an pe atye ki lok mapol pi otyeno matin, kono dong amyero apwo wun lutuwa i kare ma kot pud tye ka cwer ni eni. An alego ni wamedde ki tic matek wek wanen ni diki maca kec pe dok omakowa tutwal. An atamo ni an apwoyo tutwal cocok ka malo. Rwot me polo ominiwa gum moko ducu kit ma nino ducu ceng angwen manyen dok wan obino kany diki-ni kit ma wawinyo ngat ma loyo opic pa Gender owaco kwede. Pwonye pa bulu diki tye. Bulu-ni eni-ni in pe dong iwacce ni pwonye tye omyero in ibin. I enini jo ma kilwongogi dong tye, kuman ba, polle obedo lutela me gurup manyen. Gurup macon cene dong kiminigi ma dong gitye ka tic kwede, enini gubedo gurup manyen keken ma diki pwonnye gitye. An apwoyo tutwal luwotwa.
Kakare, wan opwoyo tutwal ceng angwen mukene dok wabino.